एकटा दुब्बर पातर झरहर जीरो साइज वाली कनियाँ आ ओकर मोटायल सोटायल धोधि वाला पति क बीच क ई वार्तालाप हम कविता क बादे प्रस्तुत क रहल छी। दुनू क झगड़ा कइ बात पर होइ छै देखै जइयौ। घरे क बात छिकै। जी। उकटा-उकटी, रूसा-फूली, कहा-कही धमगिज्जर होइ छै। उकटा-उकटी रूसा-फुल्ली कहाँ कही धमगिज्जर होइ छै आ दिन-राति मउगी-मनसा मे झगड़ा-झंझट कसगर होइ छै। उकटा-उकटी रूसा-फुल्ली कहाँ कही धमगिज्जर होइ छै। दिन-राति मउगी-मनसा मे झगड़ा-झंझट कसगर होइ छै। मउगी कहलक घर बला के एतेक अहाँ मोटेलहुँ किए? मौगी कहलक घरबलाकेँ एतेक अहाँ मोटेलहुँ किए? चोरा-नुका कऽ दूध-दही खा नमहर धोधि फुलेलहुँ किए? माछ-मौस सभ खेबे करबै। माछ-मौस सभ खेबे करबै, तरुआ-तीमन छोड़बै नहि आ टाँग पसारि कऽ सूतल रहबै कहियो तखन मोटेबै नहि। टोल-पड़ोस सभ हँसी-ठट्ठामे। टोल-पड़ोस सभ हँसी-ठट्ठामे बोल-ओल सन बाजैए। टोल-पड़ोस सभ हँसी-ठठा मे बोल-ओल सन बाजैए आ बूढ़-जुआन की नेन्नो-भुटका किदेन कहाँदेन कहैए। पटनावाली चाची ओहि दिन पटनावाली चाची ओहि दिन बजली बोल अँगोरा सन पटनावाली चाची ओहि दिन बजली बोल अँगोरा सन। आ कहली तू छऽ चंचल हिरनी कहली तू छऽ चंचल हिरनी आ घर वाला छौ पारा पटना वाली चाची ओहि दिन बजली बोल अंगोरा सन कहली तू छऽ चंचल हिरनी घर वाला छौ पारा सन आ दर्जी के हम बजा कहलिए शिवहुन हुनकर पैजामा दर्जी के हम बजा कहलिए शिवहुन हुनकर पैजामा कहलक पैजामा कपड़ा मे कोना क सीबै समियाना। कनियो चललहुँ हकमऽ लगलहुँ। कनियो चललहुँ हकमऽ लगलहुँ। बात कहू ई ठीक छै? आ दुख नहि मानब एहन पुरुख सँ बरदे महिष नीक छै। दौड़ू धूपू डाइटिंग करू दौड़ू धूपू डाइटिंग करू साँझ भोर टहलै लए जाउ आ बाबा रामदेव के आसन दस पन्द्रह दिन अहूँ अजमाउ। ध्यान दियौ जे बात कहै छी। ध्यान दियौ जे बात कहै छी लेक्चर नै छी दैत हम आ मास दिन के भित्तर सटकल देखल चाही पेट हम। मरम वचन सुनि घरबाली के घरो बला भेलै सचेत। मरम बचन सुनि घर बाली के घरो बला भेलै सचेत आ एक मास की पन्द्रह दिन मे तकलो सँ नहि भेटतै पेट। वाह। डाइटिंग हेतै। डाइटिंग हेतै, जोगा हेतै, जिम खाना हम करबै ज्वाइन आ सिट्टल साट्टल नमहर छड़गर। अहह। सिट्टल साट्टल नमहर छड़गर फिगर हमर हेतै फाइन। वाह। आ साँझ प्रात हम वाकिंग करबै। साँझ प्रात हम बाकिंग करबै डेली एकटा गेम हेतै आ छरहर छर छर छर देह पसीना छोड़तै पचीस कैलोरी बर्न हेतै आ माछ मौस की दूध दही दिस अहाँ के सप्पत तकबै नै माछ मौस की दूध दही दिस अहाँ के सप्पत तकबै नै आ उसनल घेरा सजमनि पीबै। उसनल घेरा सजमनि पीबै, भोज भात मे जेबै नहि। आ देखते रहियौ पन्द्रह दिन मे बॉडी एहन हेतै फिट। नमस्ते फ्रेंड्स।